Hello bon tardi, bon siman pa un y tur y bon bini na mi YouTube canal. Mi ta contento di mira bosnan atrobe. Awe e topico ta bay over di Halloween, un fiesta cu m'a bay riba na Chasabra cu a pasa last to ey. Ante fiesta kita ta echt super, ya ami a goza. Nos mester a, ya mester. Nos ta tin mag di bisti gewoon un paña di Halloween, pasobra e tema ta ta es cu un paña di mas bunita n'e fiesta lo a gana sinku shen euro. Mi no a bay precies pa gana e prijs, pero mi a bay haci mi best si pa haci un Halloween look un tiki mas minder duur, dus no hopi caru. Anto mi a scoge yen cos leuk anto e coge mi ke share cu bosan ladies. Awe, si bo ke wak mi cheap dress pa Halloween, den let's go! E koki tantu mi dress, outfit, ku m'a bisti dje sabra. Mania bo ta mira, mi tata tin un kos ros, bis, rosa bistí riba mi kabes, pretu, dus un flor pretu. Plus mi ta tin un jurk preto bisti anto ma mechi ku penti buraku ku ta krusa hè just keep it halloween of course anto mi kere keep it amun tiki sexy dus ma skohe pa bai un tiki blok hak no muchu haltu anto pa kombiner ku mi makeup anto ku mi lensa manera bo ta mira mi e potret aki riba na. No so ban papia over di mi outfit awor aki anto ku a koló kuantu ta kosta.

Jurk pretu, un tiki goun rustig, pa sombra mi sa ku mi makeup look lo a bai bin hopi druk, dus p'esei m'a keep it quite simple. Oké, esaki ta e shimis, e shimis aki kuantu el a kosta, zeven en twintig euro vijftig, dus e prijs ta hopi bon, pasobra mi a keda hopi nice e shimis aki, e no ta keda hopi breed, e ta ègt smal, bo talia, mi anea bo ta mira riba e portret un beki. Ta mustrá bo trobe. Anto bo por mari e fa patras, a mas koe pa mari e fa un tiki dilanti. Anto mami keda un pop chiu un tiki creepy. Dus mi keda keda un tiki apart of course. Natuurlijk mi no a bai pa gana un prijs, pero lo ta leuk. A mi a pensa ku ora mi bai un fiesta asina ku ya, ku mi tambe ta join e feest. Dus e tata hopi hopi nice na mi face, hopi gezellig, anto mi a sinti mi ègt ègt on point e dia ei. Anto foral ora mi sa ku mi no a gasta hopi sèn na mi outfit, masha dushi mes mi a pasa, ni mi no a gasta hopi sèn na mi outfit, anto p'esei maya ku mi mester a traha e video aki, pasobra bo mi di ladies come on, un ta tur kos ku ta karu bo mester a wei chi bo mester sa kon ta match un paña. Bo san no ta kere mi a kumpra e sapatunan kibanan. Di zapatonan aki leuk no. M'a cumpra nan esakinan na Primark. Anto ladies esaki ta ta na mi cu e mi bon for de zekerheid want mi papia cu e kent. E zapato aki ta ta diesnuebe noventa i sinku nan a bay na tres euro. Ladies mi ta bolbe mustra boso nan e zapato aki tres euro. Bo ta laga e cogi den tienda para pa tres. Euro, Awel, e koki ta mi tip, mi style, me solo ma bai kune pasobra ma kòrda di e shimis, e koki ta match perfectly. Dus ma kumprele, tres euro leis, Primark. Anto ki dia ma kumpre esaki ma kumpra riba, so, esaki ma kumpra djasabra mes, e dia ei mes pasobra mi mester bai fiesta, lie lie, bo mira e set aki, ma match gòn lie lie in no time, dus. El a kai hopi na bon paso ora bo a haci cos liyé tin guia no ta sali bo caru tambe eh. Dios danki di pa mi energia y cu yen cos cu m'ha haci di curi cu bolbe cu tolbe mi por a haña un sapatu cu ta parce hopi mas caru cu tres euro ante m'a haña pa tres euro. Wak un panty boy di mi jurk ante esey m'a haña na Primark tambe esaki yama umm fish net tight panty ante bo ta haña dos di nan aden esaki solamente pa cuater euro. Cuater euro mahe esaki a tuma mechi cu mi jurk. Ay mustra busca liye. E fishnet cu nan tin ami net panty nan tin e coki tambe ta hopi leuk pasobra mi por usa tambe pa Halloween look he. Pa haci mi cara cune. Hopi hopi hopi nice. Only four euro dus kuater euro so ladies mane por san ta tende mi stem ta helemaal hees pasobra ya ma gosa un mundu echt ma gosa echt echt waar dja sabra tata echt heerlijk Claire sa mi mesora un tienda ku mi gusta drenta den

Ke ta smeky tene mi koe bebe un esap su yom ta Stacy pero echt ma keda echt weetje ke hanskun nan bai bien sneky el a keda hopi cute hopi leuk anke komo mi mes ta bisa pero echt ma gusta mi tres e die echt war anta plus e prijs dus esaki a sali dies euro so ante ma kumpri na Claire's ante e or bel nan ku bo ta mira aki ma bo le bisti nan ku so ma like nan un mundu. E stenchi na aki tambe m'a cumpra na Claire's. Enton na Claire's ta tin un cos, boso m'a cumpra tres cos na Claire's eh. Tres cos di Halloween anto bo daña un, no, dos cos di Halloween anto bo daña un gratis. Dus m'a cumpra e lenchi, e renchinanki, ma e gratis. Boso m'a cumpra e handschoenanki anto plus, un ki m'a cumpra ta bai? M'a cumpra un otro cos tambe di acerca. Ta kita e pot. Sí, te koe m'a cumpra. Kijk kes anu, a lubida. E cos riba mi cabes, e rosa, cu bo ta mira tambe riba e foto, awo cu mi no tin un tucum, pasobra bo mi a bay fiesta, m'a laga e koe na un kenis cu mi conoce den su auto, pasobra nos tur a bay huntu, anto m'a lag'e lubid'e den e auto. Dus, oh, ya. Ik heb hem nu even niet om te tonen, pero riba e foto, e rosa, ta ta costa dies

Tambe ambi lensnan m'a cumpra, tambe m'a tira efo paso ta un lens cu bo ta bisti un dia son, di esey si mi ta hopi cauteloso cu n'e, mi no ta ora ta para ta me duivel lo cu ta un dia, ta un dia mi ta bisti e tambe. Mi ta bay gaña bisti e un otro dia anto p'e daña mi wowo of mi mirada, mi ta hopi clechi dar betreft si banda mi wowo? Umm. Dus ma tira e afo kaba, den e lens aki ta hodo mira den e potret ariba ta un lens kon ku mas koe ta manera tin un tiki sangara den ante sei ma kumpre na Zuiderplein tambe na e luga Solo sa ku bosanon konosé nan tin diferente kos di Halloween kosnan di fiesta kosnan di hobby dus einan ma bai skoe ègt mi Halloween lensnan e ta el a kostami negen euro negen en negentig. Dus hopi hopi ya e ta e ta e ta goedkoop pa mi toch wel paso normal e lensnan ya oke normal e lensnan ta trinta euro of binti pico pero e recibo bo bisti nan ya faris bia dus mas bia pero ya mas koe he esaki paso toch mi tata echt on the last minute dus mi kuri pa bai wak hinter mi outfit esaki ta mi di siguiente ku mi a kumpra e ta a sigui a kosta. Kuater euro e ta esaki a kosta mi tambe na Primark hopi nechi dus ma mechi gewoon helemaal tur na pretu bisti anto ya e ta leuk e ta na voorkant e ta hopi ruim e tin su reeds aden voorkant tambe ta ser asi aki anto bo ta draaie bon na lak anto e ta un leuke handtas bo pase kortiku plus grandi. Hopi cute esaki tambe ma wak. Antes esaki na Primark. En total henter mi outfit ladies. Fey cabes te na pia, dios sapatu, panty, jurk, oorbel, coy cabes, di coy rosenan, mi lensnan. Tur tur kos mi makeup si mi no a tel derbij natuurlijk. Tur tur kos ta ta eenenzeventig euro, shetenta i un euro, pa henter un outfit mi ta hanje super super super so. Sa tin kostuum so ku ta tachtig euro of shen euro dus a mi a match mi kosnan pida pida asinei anto mi a bai mi fiesta anto mi a pasa mas ku dushi mes. Ya, nos ta nan papia over di e makeup. E makeup si, mi no tin un makeup video ku mi a hasi, pasobra e get ready with me, so mi ta ta ègt un tiki aan de latere kant, dus ya, mi no por a pèrdè mas tempu anto plus traha un video. Pero lady, si bo sa ke pa mi traha tòg de last minute video over di e look aki, bisa mi, mi ta bisa bo snan. Ook de dag mas promé, dus e dia promé tambe a bai un fiesta. Anto eer e seis i mi no a bai ku, ya klopt, e seis i mi no a bai ku Noelle òf Bin Luko. A bai gewoon quite simple, dus gewoon simpel. Anto un dia daarvoor tambe mi a hasi un Halloween look. Esei mi a hasi gewoon pa e yendenan riba Facebook anto ku mi Instagram. Por wak tambe un here and there. Esun mi clientenan tambe ku. A pidi mi pa un make up look pa mi show nan, dus mi a create un make up look nan mi ta post e awor aki aki riba nan, esaki mas si mi ke ganta oraño ke strepi nan sa limene un poker pero mi a pone mi mes draai aden look aki anto ya maya leuke comments hopi likes ya yende nan ku a guste ku a ñe uniek hopi danki mi ta haña hopi leuk di bosan comments tambe eerlijke comments anto Ya cu bosan a like pues esey ta mi bedoeling eh pa mi inspira otro lhende un make up look cu ya na no a mira e color yinda weetje toch wel iets un mi mes draai aden zeg maar mi ta spera cu bosan a gusta e video aki esaki ta e video di awe ladies don't forget e tey ainda Stacy

Anterior e bo ta bisa tambe. Of course tur e cosnan mane m'a bisa awe den video aki tur e cosnan cuanto nan costa anto cua winkel anto con m'a merchi. Ladies esaki ta e video di awe mi ta spera cu bosan a enjoy e video aki e ta kort en krachtig e ta un video largu anto mi ta spera cu bosan a himi look great. Corda bon ladies si bosan ke sa. Kon mi a bit mi feys, anto si bosan ke mira un tutorial den e feys ku mi a bit pa Halloween laga mi sa den e comment aki bou nan, anto no lubida e thumbs up i aboner anto till next video te otro siman ayo!